ברוכים הבאים! א פרייליכן חול המועד! און אונז גיימיר דא קאווערן די דריי יסודות צו זוכה זיין צו חירות אין תשפ ג, און די יסוד נאמבער וואן פון וואס אונז גיימיר היינט רעדן איז פון די קאנסעפט פון כולני מסיבין. לאמיר דיך באזוכן אין דיין ראקינג טשעיר. טריי דיך צו פיקטשערן צום סוף פון דיין לעבן, מען קוקט צוריק, אלע דיינע אייניקלעך שטייען ארום דיר, דיינע קינדער, מען פרעגט דיך, זיידי, דערצייל אונז אביסל וויאזוי דיין לעבן איז אריבער, דערצייל אונז אביסל פון דיינע אויפטוען אין דיין לעבן, דערצייל אונז וואס דו האסט אקאמפלישט אין דיין לעבן, טריי דיך צו פיקטשערן, אזוי אנגעלאנט אויפן ראקינג טשעיר, דו סווינגסט דיך אהער, דו סווינגסט דיך אהין, כאילו אני מסובין. וויאזוי ווילסטו די שמועס זאל אויסקוקן? וועלכע זאך ווילסטו דערציילן פאר דיינע קינדער? און נאכדעם פאנג אן צו טראכטן, איז דאס וויאזוי מיין לעבן גייט היינט אריבער אין ליין מיט דעם וואס איך וויל דעמאלטס דערציילן פאר מיינע קינדער און אייניקלעך? און אויב זעסטו אז געוויסע חלקים פון דיין לעבן איז אין ליין מיט דעם, פאוקעס אויף דעם. דאנק די אייבערשטער, טו נאך פון עס, אבער אויב זעסטו א געוויסע חלקים פון דיין לעבן איז נישט אין ליין מיט דעם, זיי מתפלל וויאזוי איך קען דאס טשעינדזשן, דאס קען זיין ברוחניות דאס קען זיין בגשמיות נישט קיין חילוק וואס ס'איז, מאך זיכער אז יעדן טאג וואס ס'גייט אריבער אין דיין לעבן פאוקעסטו, עטליעסט פאוקעסטו, ניין דו קענסט נישט אלעס טון וואס איז אין ליין מיט דעם אבער עטליעסט דיין פאוקעס איז דארט און דו טרייסט צו מאכן בעיבי סטעפס קליינע סטעפס אנצוקומען אהין, וואס אויב דו וועסט דאס טון וועסטו מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף אנקומען אהין אז די ראקינג טשעיר שמועס מיט דיינע אייניקלעך זאלן זיין ווי מער אין ליין מיט דעם וואס דו פילסט אז דער רבונו של עולם האט דיך אראפגעלייגט אויף די וועלט מיט א שליחות וואס דו דארפסט אקאמפלישן אויף די וועלט, למשל, אפילו בגשמיות, א מענטש קוקט אן אמאל בגשמיות, איך דארף ארבעטן פאר פרנסה, יא, אבער אפשר קענסטו טון פאר פרנסה א זאך וואס איז אין ליין מיט דיין פערסאנאליטי, אין ליין מיט וואסערע כוחות דער רבונו של עולם האט דיך געגעבן כדי צו קענען ברענגען די וועליו צו די וועלט, און דאס איז עקזעקטלי וואס אונז איך טריי צו טון מיט די עדיוקעישאנעל פראגרעם וואס אונז מאכט מיר כסדר צו ס'איז מיט אפשענס אינקאם צו ס'איז מיט פעסיוו אינקאם צו וואטעווער מען מאכט ווייל איך פיל א דוטי ווייל דער אייבישטער האט מיך אריינגעלייגט א פעשאן און א עקסייטמענט און א א ליבשאפט צו די זאך פון טיטשן אנדערע געוויסע זאכן איז דאס איז דער עיקר סיבה פארוואס האב איך איך האב גענומען דאס פאר מיין פאקוס, כדי איך זאל קענען גיין נענטער און נענטער און נענטער, אז ווען איך האב די ראקינג טשעיר שמועס מיט מיינע קינדער און אייניקלעך זאל איך קענען זאגן, יעס! איך האב געטון וואס דער אייבערשטער וויל אז איך זאל טון אויף די וועלט. טריי צו טראכטן ביי דיר, וואס קענסטו טון צו ברענגען די שמועס נענטער צו אזא עקסייטינג ענטפער? זאלסט האבן א פרייליכן יום טוב! און עמער זיך זעהן מארגען בעזהשם ביי יסוד נאמבער טו.